atutan ka chim laimi hi uh, ka ngaih a rak chiatnak a ummi kha atu cu lunglawmhnak in ka hong khat ṭhan timi te sala cucu zeidah a si tiah cun nan theih balmi a si ko lai nan keimah bantuk khin an chim tuk lo kei cu a phan a dik ti ka timi a cun ti timi ka nei lo Tikpar bantuk ka si te ka rak ti tawn kha. A dik hmaan timi cun ka u len si zong ah no a timmi ka se. Cu he pe dan zei dah atu ah hin nan ka hal lomi a si ko na hal lo chim. Kai lomhnak ka ngaihchiatnak. Hakha a zei tin dah Thandian Bolchin hi a ngaih a chiatnak le a lunglomhnak rin a si hnga tiah men ti la. kan ram American ram ah hin CBC USA timi Khrihfabu bu za le sawm thum tluk hlumnak kan ngei rian tuan tinak kan that a kan that i kan ngaihchiat a kan ngaihchiatnak kan i hrawm kan thatnak kan i hrawm cucu bu za le sawm thum tluk min bupi kha Dothlennak a vong chuak ciammam i ngai u dawr hang gi 2021 a hong kal i thaor bawi hrin le hong ling bual hlun nih um hni su thuang kan ru an kan hlu pi mat a tha ngai an kal an kan kal pi mi ning kan uar ngai hna Caan an caan avan bi an time avan bi chiam ma me tu hna chu ho ni da chan na dak tha rolen van big ni chairman tuan dak tha kevlen thang ni tiet atuan umli phong an kan kal bi chiam ma me kami chi ta na tam tok kami chi ta tan tam tok ko ule me me an chi ko dak tha ve dong a nga ve ni che minung kan nun nak a hin dak tha be pi lo reverend na be pi lo na be pi mi cho dawt nak tak tak ti mi akal pi mi si tu ha be pi deu Kan Chinram caah ummi, kan Chin mipi caah kumli an lamthluan an kalpimi ka zoh tikah santlai lo in ka hmuh hna. CBC USA meeting, BP meeting kan kai tikah CNF lain CNF lain kan Chin government lain biachimnak a phunzi caan an kan pek lo ning kan hmur kan ka an kan pi ning kan dothlennak a tha der ning mi thum ha se ka ngaihchia tuk kan cu meeting ka tuah hin ka kun dong ka sawh lengmang na nan mah ci buai lai kha ka ti peng hna cu ka ngai a chiat ngak thong ka ngai chiat ngak ka atu cu lung lomh nak ni khang ni rak tang cang ni rak chuak cang a ho ni la kan si suai lai dak thaban ni Takṭha, van ni chiar men a si. A ṭha hrang hlei. Ci a si. Hi hna pahnih nih an kan hruai lai mi khe. Mi an kan kalpi lai mi lamkhuan ah khin. Ainak kan hmu cang lai. Kan Chin ram a khua dei cang lai. Kan Chin miphun ah tonnak a thar in a ra cang lai. Bawipa nih kan Chin miphun caah kan Chin ram caah hi hna pahnih kum li chung kan kal pai pi lai mi khe Bawipa nih thluachuah pe hna seh. A dawm mi le daw lo mi le miphun a dawm mi le daw lo mi kan dir hmun ai dang tuk. Kan kalpimi ai dang tuk. Mi thong kan ha pahnih nih an rak kan kalpimi kha ruang ma tlang ti lawng ma kai kan nung. CBCZ in support na kum ti lo. Tau nih kei ka hmuhnak ahcun CBCZ AP hi kan Chin miphun ta kan Chin ram ta thawng resen kan sut tung nu tan pa tan ah chun a zan ah a kan dir kap tung kai chu kai ruah kum li chung no CBC zet i ram tung Khrihfa bu mat a than tuk in a thang la lo a tol tuk in a chol la lo an mah pan ti kan si suai mi kum li chung ah khan Atu cu hi thar nih thinlung thar nih ruahnak nih an hon ṭhan cang lai hna i kan hna ah hin mi ceu dawh ra mi ceu dawh tlang khuaṭha dei kan Chin miphun ca kan Chin ram ca ti kha kei cu nihin ni ah ka ka chun mang in ko hin umi si kai lom tho tuk a luan kia mi kum li ka ngai chiat nak vialte kha atu he a tlau ara lai ni ah hin kan thong thang lai chin me pi hna vai ki ning um mi fa le nau vialte kan thong thang lai thong kan than na kan thong thang lai Kumli kumkhat ah kumli thong ah khan kumkhat nu kumkhat CBCZ in supportnak an kan ngeihmi kumli ah khan tingli a si ahcun atu mithar nih an kan hruai laimi ahcun kumli ahcun atomic tingkul cu sa lai tam tuk an ai thau lai hi ahcun ram dawtnak taktak he a miphun sinah Khrihfabu kip ah support nak hongpang that len ko le chim len ko rel len ko fale nau sinah chim len ko ai khan achun kan thi ju ko lu chu a chung khara do thlen nak kong ka chim lang mang tika mi dang chung khar nak in chun do thlen nak kong cham pem de phim phim an fian deuh hrimhrim e statnak kong zong ka chim deuh deuh ahcun ka fale lila zong nih an pemh deuh hrimhrim cucah cun humli chung kha tang tidil bantukin kho zei hmanh dah kan luang kho lo zei hmanh dah kan then hem kho lo a ngai ngai ahcun kho zei ram kan um poah Chin miphun kan si Norway kan nong a chin mi phun Canada kan nong a chin mi phun America kan nong a chin mi phun Chin mi phun kan si Chin mi phun nih a poi si ngan pi kan ngai dong ah Chin mi phun ca that hnem ding se a poi si me te kan dong ah Chin mi phun ca that hnem ding se atu keima hi Chin pa te keima le keima kai ti Chin miphun pa tiah kai ti. Zeitah chungkhar ka family ka dawt bantuk in ka Chin miphun da ko ka dawt cu. Ka Chin ram da ko ka dawt cu. Nang zong ka nau, nang zong ka tu, nang zong ka fa, nang zong ka u. Chin miphun nih, Chin ram nih ka nu, ka pa, ka u, ka nau ti an duh ve. Hinni Chinram le zoh na zaangfak lo maw? Hinni phun na van zoh le kan si CNA kan ralkap hna, CNF kan ralkap hna, an nunnak pakhat te an ngei ve mi meithal i put in nang maw kei maw tiah an va kal hnawh mi hna ral ma doh mi khe. na zoh hna na zang an fak lo maw nang na le nai pei e pek na du ti lo mi thinlung ke i ruat ngat a thut zong na thu kho e a um zong na um kho na sia zong a rem na sia a rem ding salo khawzei le um zong ah Chin miphun na si ko lai na tlau lai lo kan Chin ram caah kan Chin miphun caah na chungkhar caah na khua le na rem na ram le na khua le na peng caah na tawl cak lo ah mi zei ta khin a tawl cak na tip Kan cu kan ram a van that i nak thar a rat le caan kha rannak an ka tlung lai. Mah kan chuahkenak kan fing le kan tlang le kan khua le kan ram nak in an mop deuhnak hmun um lo. An mop taknak Ngiarhon cu kanmah le kan chuah kan semnak kan ram te kha si ko. Midang ram ah kan um. Pa chawlava cu kan hmuh men lai. Shanan, na ngamnak taktak kan ngei kho lo. Kan thinlung ah Kutang ah kan um ti kan ni ruat peng. Mi sal tia kan ni ruat peng. Mi an phun kan se lo. Kan i je Chin mi phun kan si te kan ni ruat peng. Acan Chin mi phun na si nak ka tlau lo ca khan kan ram a that ahcun phun khat te ah si bu den kan ram a kan tial than lai e. Zalong den, faridam in na sui te nan sinak hmun ah khan na kir than ve te lai so kei zong ka kir than hrim hrim lai ka chim lengmang kan ram thrat ah chun ka kir hrim hrim chi zuk ka dawt mi ka chin ram cha chi zuk ka dawt mi ka chin mi phun cha ka chol tak ka chol tak e ram a thrat kir lo chu bu bak sa ka de ka kir hrim hrim lai Acun kan rampi ah khan kan kirpi te hna lai. Cucahcun cu kan kirpi te hna lai kan timi hna he pehtlai in khualava hau mit ong hain dohnak le teinak ding caah mit ong hain kan van tei tikah na caah ka ceu a tlang te lai i ni ceu a chuak te lai i khua thar a dei te lai cu tu khuthei der khua thar a dei nak ding le ni ceu do te a tlan te nak ding ah hin na chawva hau ka chawva a hau kan pek bak a hau kei cu ka ngai a chu ka pek peng lai Ka thin zong ah ka thin tikah a klawng in ka chuak ka a klawng i kir ve te ko la nang zong khan na chaw na va tampi ngai mat a klawng in na chuak ka ta klawng in na kir ve te ko la na chaw le na va he an khor chung an na lut kho hle lai lo cucaah cun atu zan ah atu zing ah ka chim duhmi cu kan ram te kha nangmah na ram kan Chin miphun kha nangmah miphun cucaah cun khuazei ram na um poah Chin miphun na si na zolonnak taktak kha Chin ram bantukin khuazei bata na na za long lo na freedom tak lo cucaah cun na freedom te na hnga cu kan Chin ram si kan Chin miphun nih kan hei pat te hnga mi kan Chinram te kha ngang zong na freedom te na hnga le sanong te na um te na hnga a ho min mai zong zong a ho te na hnga lo cho kan Chinram se kau tu kan Chinram nih einak kan hmuhnak ding ca le kan Chin ralkap kan thir hriam tai me tainak kan hmu i kan thim ni punpi nih tainak kan hmuhnak ding caah cun nangmah na kut sap a hau keimah ka kut sap hau lungthat ten kan kut sap a hau ko e ti kha kut sapnak kong kha ka van chim than ko na kut ra khap ko tu zan zong ah na kut sap mi te cholawa hon pu kan duh ko ne min te van thai kan duh ko ti kha zaangfah ka van in nawl tham hna tampi lunglawmhnak ka ngei